Hunn ech dat haart genuch gesot? Mir verroden de Leit natierlech net, datt eng Special Episode kënnt. So, ja dass siit schon besser aus. Ok tip top dann huele mer op. Solle mer enker klappen? Jo solle mer zu zwee klappen. Ja. Bei dräi, okay?
Okay. Eent, zwee, dräi.
Hues du lo applaudéiert? Ja. Normalerweis klappt den eng Kéier, wees du, fir also, dat kënnen ja. ze synchroniséieren.
Wees du, wie okay. beim Film, déi Klappe, ja. dat ass nämlich ja. den. Ja, egal. Ja. Ähm, Mee fänk huet, du äh, einfach ech fand an. Dir Sproch, dass wann et reent an een d'Aan zou mécht, dass een da mengt, et géif iergendwou een applaudéiere fir ee selwer, dat fand ech mega süß. Dat ass zimmlech süß, jo. Jo.
Okay. Let's go. Mhm.
Dat ass jo schrecklech, ëmmer dee Quatsch am Ufank. Elie?
Jo, moien. Du muss Joël soen.
Ok.
Ech huelen elo op.
Ech och. Wonnerbar.
Dir huet keen eng Hand fräi fir e Screenshot ze man, dass déck schlecht. Dach ech kann e Screenshot maachen, eng Sekonn. Wonnerbar. Dass wouer. Ui ui, ech dierf net esou haart laachen, well soss iwwersteieren ech. Ok.
Ok, ech schnipsen, he.
Ech mengen op d'Sekonn richteg, awer. Ok. Bon Joël, du wäers vill gelaachs am Ufank ewech schneide mussen.

Ech muss jo obviously, wann s du mech wëlls froen, firwat ech hei sinn, da muss ech däin Numm fir d'éischt soen, ne? Da muss ech jo soen, den Robin. Ah nee. Ech soen, An? An de Robin. An da soen ech, Wat muss du dann hei?
Mir ass eppes agefall. Ech iwwerraschen dech elo. Kucke mer, ob s dat gutt fënns. Okay.
Ja, da brauch ech eng Iwwerleedung, he? Äh. Ah, putain, ech sinn nach ëmmer krank. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.

Bis gläich.
An elo hunn ech bëssen de Fuedem verluer. Ech kann iwwerleeden. Jo, leet iwwer, wann ech gelift.
Héiers du dat?
Wat héieren ech?
Et knëppelt sech nämlech hei grad mega. Et huet ugefaang, wéi mir ugefaangen hunn. E bëssen.
Also, et ass d'Fro.
Héiert een et op der Opnam? Héiert een et op der Opnam?
Bah, mir kënne pauséieren an du kucks eng Kéier op däin Téier, ob mir scho Schnitt erdé ka maachen. Ausser falls dann eng aner Kéier ophuelen, mee et gëtt souwisou knapps. Mee sou lues, jo. An normalerweis ass et knëppelt hei heiansdo fir sou zwou Minutten an dann hält et op. An ech menge mir sinn doduerch, oder? Jo, ech gesinn nach e bëssen eppes méi.
Jo, Sekonn, looss mech kuerz nodenken.
Ech hu lo ganz vill Handbeweegungen gemeet, déi kee gesinn huet. Mhm. Also ech mengen den Part den pardon. An mir hate jo schon bei der leschter Episode e bëssen och driwwer geschriwwen. An mir hate jo och. War dat Lëtzebuergesch? Ech weess et net. Also fir mech wär et op jiddefalls novollzéibar. Also mir wäre jo dann dräi, véier Bridder an eng Schwëster. Also ech giff soen New Relationship Energy fillt sech e bëssen un wéi en ëmgedréiten Hangover. Just ob dat Sënn ergëtt. Mee a mengem Kapp ergëtt dat Sënn. Also vläicht läit dat och dorunner, datt sech dat Gefill bei mir oft opkomm ass, no esou Situatiounen, wou een dann iergendwéi esou e Weekend mat där Persoun verbruecht huet an do huet sech dann iergendwéi déi éischt Kéier eppes entwéckelt oder halt soss iergendeng Situatioun an et huet een einfach d'Gefill, okay, ech sinn zwar mega futti, mee ech si mega glécklech An do entsteet einfach eppes Neies an et ass een einfach e bësse sou an engem komeschen Chill-Modus. Op mannst ass dat bei mir dann oft sou gewiescht. Du bass lo fort? Ah!
Meng Opnahm mol rem yes. Waat eng Merd. Blöd Technik. So, ja. Jo jo chéieren, ech loosse meng Kamera elo just erem aus well soss herno crasht erem alles.
Waat wollt ech soen? Net ëmmer, net iwwerall. Heiansdo ginn et och Floats, déi einfach esou wierken, wéi wann all déi Leit, déi dru bedeelegt gewiescht wieren, heterosexuell gewiescht wieren. An ech mengen dat elo wierklech pejorativ. An ech soe elo net den Numm vun där Firma, déi ech mengen, mee si mécht immens grouss Betribssystemer. Shame on you. Dat muss ech vläicht erausschneiden. den, den Microsoft äh, Camion wär so schlimm. Ich weiß nicht, was gelaufen ist, mit das irgendwie so Altherrenrock gelaufen. Oh Gott! So, wat ass lass mat eech? Äh, egal. Äh, hunn ech komplett mäi Fuedem verluer. Mat, mat Musek an. Musek.
Ähm, ech iwwerleeë grad, wat ech nach soe wollt. Krass, hätt ech net geduecht, dat mer scho souwäit sinn.
An dann kucken mer dass mer nach e bëssen en Iwwergang fannen.
Dat ass effektiv e krasse Stereotyp. Dat ass effektiv e krassen Tabu. Kann een sech zwar wierklech verrennen a Saachen. Wem sees de dat?
Ech setzen einfach en Enker un.
Ok. Wéi war deng Fro scho méi? Nee, nee, dat ass gutt. Ah, dat kléngt schonn esou ellen. Drücken Sie kräftig nach unten. Wat muss ech elo no ënnen drécken? Äi! Et ass scho fäerdeg. Et huet och guer net schlëmm wéi gedo. Sou, an deen éischte groussen Bluttupfer, dee muss ech wech man.
Jo, also wat de Moto méi déck ass, wat besser.
Dir gesitt elo net, datt mer allen zwéi just mam Kapp Jo wénken, well mer eis näischt méi ze soen hunn.
Et gesi mir eis esou frou aus. Jep, et ass jo gutt, datt mer frou eis gesinn. Stell der fir, mir géife kräischen. Firwat bass du méi héich wéi mir? Well ech dee méi coole Stull hunn.
Ech hu geduecht ouni Mutz ass besser, mee d'Mutz ass. Mutz ass ëmmer gutt.
Ëmmer. Miles, huel de Mikro nach e bësse méi no, wannechgelift.
Sou dass ech dee quasi am Mond hunn, sou. Sou ass vill besser, merci. A wat ass wann ech ze haart schlécken, héiert een dat dann?
Du héiers alles hei. Mengen ech si, jo. Mee ech kann dat eraushuelen. Oh Gott, wéi gëtt et do sou e Filter? Wéi e Filter? Ma deen einfach esou déi Schmatzgeräischer fort mécht? Nee, ech muss dat alles manuell fort maachen. Oh leck, da war d'Strénken ageschloen.
Ok, wann der iech eng Kéier verschwätzt, da sot just einfach eng Kéier, maacht eng kleng Paus, fir dass ech dat schéi propper ka rausschneiden. Kann eis Schneid rausschneid Wuert Miau sinn? Zehn Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Ech si prett. Miau. Miau.
Plösterzeit.
Moien. Moien.
Dat gëtt wie beim Maiser beim Toni, wou ech déi éischt 10 Minutten hu missen erausschneiden.
Also ech leeën do den néidegen, den néidege Sérieux un den Dag. Cool. Dat huet jo awer relativ gutt funktionéiert. Ech gi lo just de Max fro, wou ech drécke muss, net datt ech d'Opnam ausmaachen. Also datt ech se läschen oder esou. Ech hunn do e bëssen esou eng Grund, eng schafesche Grundparanoia. Hasi! Mach mol aus hier! Ja, hien huet mech, also ech soen ëmmer, hie soll sech och en Déier iwwerleeën, awer pass auf, es läuft noch. Pass auf, das darf jetzt nicht weggehen. Ich mach aber aus.
Hä? Ich mach aber aus.
Ja!
Si mer schonn? Jo. Majo, dann soll ech soll ech iwwerleeden zu enger Ausleedung?

Dat Audacity einfach ophält mat ophuelen, dat hat ech zwar mengen ech nach net, mee vläicht hunn ech iergendwéi geklickt wou ech net hätt sollen. Lo hues de mer eng nei Angscht a mir ausgeléist. Ok, normalerweis hunn ech just Angscht dass ech vergiessen Audacity, also d'Opnam ze starten. Lo hues de eng Angscht declenchéiert, dass Audacity einfach iergendwann ophält an ech et réischt no 20 Minutte bemierken. Ja mee ech mengen ech hu wierklech iergendwou hi geklickt, well weess de ech huet kee kee Browser op, dat heescht ech hunn néierens wou ech soss hätt kënnten hiklicken. Ech brauch ech brauch einfach esou en esou e Steam Cube oder iergendeppes esou wou ech kann drop ronderëm drécken, wann ech soss keen Input hunn. Mäi Mikrofon huet esou 6 Punkten an ech hu lo an eiser leschter Opnam rausfonnt, datt een déi kann raushuelen a rëm drastiechen. Dat heescht, ech fimmele elo déi ganz Zäit um Stänner vu mengem Mikrofon erëm a maachen déi Dénger eran a raus.
Ok, ech mengen da iergendwéi hu mer lech fir eng Ofmoderatioun.
Wëlls du, soll ech? Ech kann. U ween ass et fir d'Rubrik?
Moment, ech kucke grad. Rubrik kënnt vum Eli. Top.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Firwat ass Sex am Summer an an der Vakanz anescht? Fir vill Leit heescht Summer eng Paus maachen, sech sonnen, reesen, ofschalten a méi Sex hunn? Wéi ass Sex am Summer an an der Vakanz anescht? Genau dorëm geet et an dëser Rubrik. Op deene meeschte Plazen ass et am Summer waarm. D'Hëtzt mécht, dass d'Bluttgefäässer sech erweideren an ee sech entspaant. Dëst vereinfacht d'Duerchbluddung vun den erogenen Zonen an de Genitalien. Wann d'Kierpertemperatur eropgeet, fänkt een u mat schweessen. Schweess u sech kann sexy sinn, wéi fiicht d'Haut sech ufillt a wéi e richt oder schmaacht. Dëst alleng kann horny maachen an d'Beréierunge kënnen dobäi hëllefen. Wann een entspaant ass an d'Blutt besser fléisst, reagéieren d'Genitalien och méi séier. D'Schwellkierpere gi méi séier steif an et gëtt ee méi liicht fiicht. All dëst steigert d'Loscht op Sex. Der Sonn ausgesat ze sinn a Sonn ze tanken, mécht, datt den Hormonspigel sech ännert. Den Testosteronlevel geet erop an dës mécht, datt d'Persoun méi bockeg ass a méi Loscht huet. Duerch d'Sonn an d'Hellegkeet tanke mer och Vitamin D, déi eis Energie schenkt an eis hëlleft, eis lieweg ze spieren. Doduerch, datt mer méi aktiv sinn, a liewe mer méi a fillen eis méi frou, mer produzéiere Serotonin. Wann ee sech gutt spiert a frou ass, huet een eng méi héich Libido. An der Vakanz oder am Congé huet ee méi Zäit, et ass ee manner un eng Aarbechtsroutine gebonn an et kann een dem kapitalisteschen Alldag entkommen. Et ass een aus senger Routine raus, manner gestresst, manner midd a besuergt. Et kann een ausschlofen, dobaussen iessen, et muss ee keng Spull maachen a vläicht ass een ouni Kanner oder ouni Eltere fort. Dëst stimuléiert d'sexuell Loscht an et huet ee méi Zäit a Plaz ze fantaséieren, Saachen auszeprobéieren. a méi laangen oder anere Sex auszeprobéieren. Wann een an der Koppel reest, huet ee méi Zäit zu zwee, Zäit sech méi no ze kommen a sech verbonnen ze spieren. Wann ee reest oder vun doheem fort ass, erlieft een nei Saachen, et entdeckt een nei Plazen, aner Kulturen, et trëfft ee Leit, ësst ongewinnte Saachen. Et huet ee méi Zäit fir sech a fir anerer. Falls een op enger Plaz ass, wou et waarm gëtt, gesäit ee méi plakeg Haut, méi verschidde Kierperen a Stiler. All d'Sënner sinn also stimuléiert an dës Stimulatioun an Inspiratioun kann och horny maachen. Op enger Plaz, wou ee kee kennt a keen ee kennt, kann ee sech och méi goe loossen, méi fräi sinn, ouni esou vill Angscht ze hunn, jugéiert ze ginn. Am Summer ass ee méi dobaussen, méi ënner Leit an dëst kann zu méi Alkohol oder Drogekonsum féieren. Et si vill Partyen, Grillowender, Familljefester, Hochzäiten oder Festivalen am Summer, Plazen, wou een net onbedéngt niichter ass. High oder voll sinn mécht, dass ee manner inhibéiert ass, sech méi traut an och méi horny ass. Et ass also méi einfach, aner Persoune kennenzeléieren, ze knutschen oder Sex ze hunn. Et ass ee méi risikobereet. Op där Plaz ass et wichteg, Safer Sex net ze vergiessen, opzepassen, datt Konsens besteet an datt ee sech wärend dem Sex viru sexuell iwwerdrobare Krankheeten oder enger Schwangerschaft schützt. An dir sou? Wéi ass äert Sexliewen am Summer? Ass et anescht wéi zu deenen anere Joreszäiten? Huet d'Wieder an de Liewensrhythmus een Impakt drop? Ech wënsche vill Spaass, genéisst et a schmëlzt net ze vill.